Gbɔnye va.
Ewɔ magblɔ be ŋutsɔ meva gbɔ na edɔ dzi be mekpɔna aƒeme be nuwo gbɔ aleke ko ale be na aƒeme koa mewɔna ya ko na hegblɔ nam be mayi ne megbea mava eta ko meva ɖo. Edzɔ dzi nam. Ee, neni Edzi be matso na yewo. Enye edzi be yeaxɔ. Wò nya edɔa tɔwoe, wòe ga aɖe ge, wòe ne exe ne ŋkɔa, nya maxɔe. Manɔ akpe bla tɔ.
Mele ku le tsi ɖeka alo. Wo ŋutɔ kpɔ akpe bla tɔ anyo pɛ gake egbe ƒe ŋkeke ma ŋu woasi xɔ. Ne wòxɔ ga ma dzia, kaka na aƒle yi, aƒle yi, aƒle yi ko evɔ. Ne anyɔ ɖe, mada wɔ ɖe edzi ne makɔ wɔ ŋu ɖo ga fi metso na dzidzi vie.
Nyɛmɛ, ewa nyɛmɛ ɖe ŋu. Wònye ga ya ne nye akpe blatɔ vɔ atɔ. Atɔ.
Ne gbɔwo dzidzi aɖe, mate va tsi fi ya wa.

Kple susu be ne meyia, mate fɔ nye ŋu va fia. Kaka ƒo zã gã adre ma le teƒe. Fia gã adre.
Ega ma tsɔ ma etsɔ di me ne gbɔna. Hmm. Akote wo mo la se kɔbe. Ndakpe.
Ndakpe. Ayo, apa me ko yetsɔ agbo ji va fia. Ah, eko. Ah, mo ko.
Ayo me dakpe.

Etsɛ ɖeɖeɖeɖeɖeɖe. Nufuflu ɖeɖeɖeɖe. Emlɔ anyi etɔ dzi wu. Hmm. Menya yi ta me yɔ mi ame eve aloa? Gbã, akɔ eto dzi o. Bodo, ele aƒe la me fia didi viɖe alo?
Egoe. Vɔa,
medze si dom ɖo le ŋkeke ɖewo me fia be ne ɖam koa, edze ko nalɔ kɔ ɖe nuɖuɖua me zã. Alɔ dze kɔ ɖe nuɖuɖua me. Ɖeke tɔ mevem o. Etsɔ tɔ ya vem ŋutɔ. Etsɛ, etsɛ hã gadzo le nuɖuɖua me. Mave mlɔ nyia e kpe kple ke. Eya ta tɔgbui Fuseni, tɔgbui Fuseni, meɖe kuku me ɖo naba. Ŋutɔ ɖo naba. Eye eɖo aba vɔ. Va lɔ kpe kple ke kɔkɔ ɖe aba dzi. Mama, nu ma dzɔ mese gɔme o. Ŋutɔ ɖo aba kekekeɖo dzi fain. Hã? Enye ba wɛa?

Mama, nye me nɔna gbɔ dzodoƒia. Ne ɖa ŋu nɔ wa, me ka ŋu. Enya.
Ekpɔ, ekpɔ, ekpɔ, ekpɔ, ekpɔ, va nya te ɖe dzia. Tɔ ya teƒe, tɔ ya teƒe. Tɔ ne wotɔ kɔ la fama. Ke mama, mama, mama ŋutɔ ya.
Ke ma me dzɔ kpɔ ya vɔ. Eh, abatɔ ya ɖe.

Eh, ma biɔ se, fi ka dza tso na va kɔna ɖe nuɖuɖua me na mo? Mama, bezue ɖa na ma me nyi o. Nye ma gadza bia se filia ko.
Mama, ama nye me nyɔ o. Nye me nya ya.
Enyɔ, ne mia me fa dome mi ma te to nya wo wa, ke ma me sia me la ko ta gbala doko ma nya mia kata. Ma nya mia me fa kata doko la pa me. Mama, nya me le kplo ko la pa me. Eh, ye mi me ko ya to nya wo ko ma nya mi doko la pa me. Ɖoɖoe si le nye. Ma me nya te ko to ko re. Ma nya te ko to ko. eh,
eye nye nɔvi do ɖe bezo ŋu wu ma medena dze medena dze vi ɖe me koe meɖe mete nɛ be neti nenema o gake zu edzali me ku ne asuna gbɔta ne mema me hã etena me. Ewa. Eh, susu kan tsɛ ne va dena dze ɖoɖoa me. Be melɔna bedzo be nya. Ah, gbesiagbe ye kɔ yɔna anɔ nya ye dɔna si me alo kpɔkpɔ domi Nye mele aƒe ma vi me ba.
Nye mele via vi ne ba. Ɛɛ, ènya nu yi dzɔa?
Ke ma aba nye be nya ɖe? Mama, mama, nya ma tɔe nyateƒe. Me meva kpɔ be ye nɔ dze dem wa me. Ele abe ame tɔ̃ koe. Ye nɔ dze dem wa me dzi be yeagblẽ ŋutinye me. Ye nya va lɔ kpe kple eke kɔ ɖe aba dzi. Ɛɛ, nye. Ewɔ se be yeagblẽ nya tɔ nye kɔ awɔa? Nyawo.
Aba yi nye dɔmeɖo nyui ɖe daɖia, woava lɔ kpe kple eke kɔ ɖe edzi.